Исәнмесез, хөрмәтле алкышлар, каләмдәшләр, иҗатташлар. Менә балалар сез инде шигырьләр язасыз, әйе? Хикәяләр язасыз, хикәятләр язасыз. Менә сез дә безнең каләмдәшләр инде. Инде язмалар язасыз. Менә бик дулкынландыргыч мизгелләр бит инде. Нәсимә Исхакова кызым башылдыгында безнең күз алдыбызда ул никадәр көч куеп, никадәр халкыбыз өчен үзенең дипломатиясен җигеп, шушы газетаны гамәлгә куеп, Аякка бастырып, бөтен татар дөньясына танытып, зур эш күрсәткән. Шуңа күрә мин Нәсимә ханымны әйтер идем, бөтен дөнья татар балаларының анасы дип. Шунлыкта бөтенлегемне мактану өчен түгел. Безнең редакциягә машиналар бирәләр бит инде. Без аларны теркәлүгә, алып барабыз. Гаилә. Шулай мин инде алып бардым теркәлүгә. Бер капитан. Ә көмеш кыңгырау. Анда бит минем әкиятем чыккан иде. Шундук дус булып киттек. Башка кешеләрне йөгертте, йөгертте, мин йөгертмәдем, бер читкә генә утырып тора алмый диде. Шул тәгәрмәч алда кирәк, кышка тәгәрмәчләр. Иттек. Тәгәрмә сата торган җиргә. Бер казанда теге кассада утыра инде. Көмеш кыңгырау дигән. Э, мин бит көмеш кыңгырау беләм, без аны алдык бит. Мин монда шигырь басалар, икенче үзгәрткәннәр инде аны ди. Бу басып карый ул ди. Менә врачка барсам, врачлар арасында бит. Менә яшьләр арасында, менә 45 яшьлек бала бәйгет бер. Э, менә хәзер яшьләр арасында Алар шул хәтле күп, менә шул көмеш кыңгырауны укып үскән кешеләр. Шуңа күрә без Шәүкәт Галиев премиясен дә иҗтимагый дидек. Чөнки ул бу газета әле менә иҗтимагый функциясен дә башкара. Менә бүген Рәмис абыегыз килде, сезнең каршыда чыгыш ясады. Ул сезнең иҗтимагый эшчәнлек күрсәтте. Ул каләм журналистлар түгел, иҗтимагый эшчәнлек. Менә бүген монда Мөҗәлит Таевич утыра, ул бит шигырь язып кына утырмый. Ул күпме балалар белән очраша, күпме балаларга акыл бирә, күпме балаларга өйрәтә, дәрес бирә, кисәтә төрле хәлләрдән. Ул иҗтимагый эшчәнлек. Шуңа күрә без Әдәби, иҗтимагый премия дип кулдырдык без моны. Моңа бик зур рәхмәт инде Резеда Альбертовна күтәреп алып, бурычны эшли, чөнки хәзерге чорда бит инде җиңел генә берәү генә итми, әмма ләкин безнең бик матур, игелекле спонсорларыбыз бара. Ана Рима апабыз утыра анда, Ул инде алар менә берәүгә дә бит акчаны китереп бирмиләр. Менә минем әткәй әйтә ди, акча таш астында ди. Менә шул акчаны эшләп алган кешеләр, нәкъ менә эшләп алган кешеләр менә бу эшнең кирәклеген дә беләләр. Чыннан да менә шушы эшне эшләргә кирәк, балаларның күңелен күтәрергә кирәк. Авторларны дәртләндереп җибәрергә кирәк. Һәм инде Менә Резеда Альбертовна, Кызыкның Брау газетасы редакциясе, Эй, алар борчылалар, әйтмим мәйтәм болар жыгылып кына бетмәсәләр, ул инде теге әзерлек чорларында аларның борчылулары, алар шул хәтле чын күңелдән йөриләр, мин шаккатам инде, шул хәтле үк була микән инде чын күңелдән, мин бәләкәй генә бер чакта шуңа хакта килгән торган бер кеше. Ә инде болар алай түгел, мәңге. Менә мин менә ничек итеп Нәсимә Исхаковна сөенә миңа журналны, газетны биргән өчен. Мин инде үзем үз кулларым белән Резеда Альбертовнага тапшырып киткән өчен. Хәтта менә Нәсимә Исхаковна киткәндә Казандагы җитәкчеләр әйтте, нигә китәсең дип. Сине җибәргән кеше юк бит дип. Ул әйтте, вакыт җитте дип. Менә миңа да әйтте, андагы генерал директор, нигә китәсең, сиңа бит безнең бер претензия дә юк дип. Мәйтәм, җитте менә миннән шунда эшләп карасыннар. Менә шулай бер-берегезгә бирә-бирә, тапшыра-тапшыра, үз аягында чагында, әгәр дә инде үзең дә егылсаң, газетың да егылса, кыен бит инде. Ә былай шаулап, гөрләп, ниткәндә без бер-берегезгә газетаны бирә-бирә, менә шундый эшләнешсез. Инде Шәүкәт абыйга килгәндә, Менә Нәсимә Исхакина белән ул шул хәтле сөенде. Чөнки һәрвакыт бит бер эшне башлаганда ниндидер менә шул өлпат шәхесләрдән яклау эзлисең. Мәсәлән, Майдан журналының редакторында Солтан Агимуллин, Разил Аювалиев, Фат Галимуллин, әгәр дә якланмаса ул булмас иде. Ә инде көмеш кыңгырауны без инде Шәүкәт абыйга, Илдар Абюзиевка бардык. Һәм аларның яклавын тойдык, кирәк дип, чөнки бит ник кирәк ул дигән бездә бит бик күп диеләр. Шуңа күрә ул бер дигән оешкан җирдән башта Шәри Шаллының кушымтасы ла булып яшәп алды. Ә ул ни кадәр кыенлыклар тудырды, аны Нәсимә Исхаковна белә. Чөнки бу вакытта бит бер компьютер иде редакциядә. Шәһәр гәзитен биткә саласыңмы, көмеш коңгырауны биткә саласыңмы? Менә юкта гына менә шундый әйберләр. Һәм бик әйбәт итеп менә вакыты җитте безнең шәһәр җитәкчеләре аның мөстәкыйль булганда эшләгән хәлдә бери. Мин инде шушы укучыларга, каләм тибрәткән балаларга, Иҗат уңышлары телим. Фәһемле булсыннар, фикерле булсыннар. Менә Мәсәлән, Исхакны әйтте бит әле, гел менә ул миннән бер алым алдан бара. Мин аның сүзләренә кушып торам. Фикер диде, фикер ни дигән сүз инде ул? Сез инде кайгы насыйбын бик башап тукыйсыз. Анда икән фикерен ул умырт кабыганасы дип. Фикер умырт кабыганасы. Безнең инде милләтебездә умыртка булган асылдык булсын, матбугатыбызның Туризектан көмеш кыңгыравында умыртка булган асылдык булсын, һәм балаларыбызның да татар теленә, милләтебезгә карата ныклы позициядә булып, яшәсен татар телебез, яшәсен милләтебез, яшәсен халыклар дуслыгы дип сүзне тамамлыйм. Сезгә зур рәхмәт.